Crest Media TV, eiraka ryawe. Mukama yaagira ngu maraika wa Mukama yaagira Sitaane ati, Torikumanya ogu ku ari ekicumubwa kyangye eki naayetooraniire? Hati niinyenda kukugambira shera ebyahandiikirwe kutubishoma byaba bitakubaireho, bitakukwatsireho, noobyeta nka sitori. Kwonka hati ogwo n'ekicumuro. Kandi mbwenu tiwabihurira, tiwahurira background, tiwahurira ei ndikuruga. Ni bi- ni bingi ebi otarikubaasa kugambira aha aha mpaha ngu byahwayo. Ni bingi eby'okutangaaza, ni bingi ebi turabiremu, ni bingi ebi Mukama akozire, ni bingi. Kwonka ebyo byona Mukama naabikora kworeka obukuru bwe. Nambwenu itwe tatutoraine ngu tuhikiriire. Tatutoraine ngu turi ab'amaani, aa, atutoraine kworeka obukuru bwe. N'entoorana ei atutorainemu n'ey'okworeka obukuru bwe. Mbwenu nitwenda kusiima Mukama okugira ngu omuri Nosankore naitwe atoraine kworekyeraho oburungi bwe. Tutaine eki turikukiza abandi, tutaine eki turi, kwonka Ruhanga akatutoorana. Ahabw'okuba naagira ati, Ti imwe mwantoreire, niinye naabatoreire. Naitwe nambwenu obu twabaire, ku nkukora flash back naareeba ebi naarabiremu. Baitu Ruhanga akora eby'okutangaaza. Obwojo n'obwo obw'okuba noomanya ngu ni Kanoni, okaba noomanya ngu ogwo ni Rev. Ann Kanoni, mbwenu hati ningira ngu akaba naamanya ngu akaba naamanya ngu akaba naamanya ngu Ruhanga akaba naamanya ngu n'ogwo naaza kuba Bishopu. Kwonka kwakugira ati nkabataarura shi abantu kubasiima mukama ngu nkabahabura omuhanda mbwenu ninsiima mukama nabashemererwa obwo nibwo bujurizi okwo niyo reeba eyindigire ebyo nibyo Ruhanga atukoreire nitushoboorokyerwa na hati ahu twahika nitushoboorokyerwa ahu turikuruga ahu turikuza titurikugimanya mbaire nintangaara kumbeire ndi omukupimisa ebijwaro mbwenu bampima omutwe bagira ngu ni size abiri na ina mbwenu yagira ati haza hariho aka bishop mbaire nkakozire tora okatemu ture yakampa nakataho nakajweka beitu kare mpurira akampika gye ati reezaho ari oka oreebe ayi bambesera nyowe kugira ntomore paa nakayoona akana kari ati habaho ki. Nti mwishiki zimba ija agire ngu nayiya emikaate ninga bishop namanya agire ngu neiba ki? Mbwenu ebyokutangaaza shera mbwenu ebyokutangaaza kumbe nindeeba nibapima orukumu rwangye ngu niwenda kutamu empeta yobwa bishop orukumu rwa muhoozi mbwenu ebyokutangaaza ngu akakofiira ka kazimba na bishop namanya na muhanguzi ngu nikenda kuzamu mbaire nimbuuza abantu nyowe akantara amazireyo bishop muhanguzi kanamureebire nagamba ngu nobu nshutama nawe timumarayo

kunari nibapima enkofiira nabeshya Ruhanga nowokutangara mbwenu ekyahandiikirwe kiri omu Bakorinso yokubanza eshuura ishatu ogwa ikumi na gumwe ngu tihariho ogundi omusingi hati ebyangye tiwabihurira mbwenu kwokwihaho okujunwa hariho ogundi omusingi ogunkweratiraho omweshongooza nagira ati tinyine kintu kyoona ekyokweratiraho mbwenu shi ninyeratira aha bwegyese mbwenu shi ninyeratira ahari Ruhanga mbwenu shi ninyeratira ahari ki tinyine kintu kyoona ekyokweratiraho. Okwihaho okujuma okwonka eshagama ya Yesu. Eyashangire ebyabaire nibitukura akabyeza. Owashangire owaabaire ataine matsiko akamuhindura ow'amatsiko. Owashangire owaabaire ataine direction akamuha direction. Owashangire owaabaire atashomire akamuhindura omushomesa. Mbwenu hati ijo nkareeba ninga omu kifuba kya kibishopu. Yaanyanjurira enju ya baabishopu yaayemerera kwakiira Bishopu Irekiti wa North Ankole. Oh, Yesu ow'okutangaaza! Nyowe ku naagwa omu kifuba naagira ngu ku turimu tubisi ndi omuntu ninga naayehurikiza. Naayehurikiza naashoberwa. Ati, Ramutsya aba. Mbwenu mbaramutse, waakashoberwa oyemereire omu bishopu, omu maisho g'omubishopu omwe, hati abantu makumi ana abandi omu maisho. Nitunkiriza mbatenderereze ahabw'omurimo ogu Ruhanga abakozeise, nshutami kandi mbwenu nyowe nyine ekiiha ekindi. N'ahabw'ekyo nitusiima Mukama, ebi amaisho gatakareebaga, ebi amatu gaabe gatakahuriraga, ebi omutima gwabe gutakateekateekaga, Ruhanga naabibiikira abantu be. Kandi omuhako gwa Ruhanga tigureeba. Siri omuhako gwa Ruhanga nambwenu omuhako gwa Ruhanga waawe n'eka ya Sho tigureeba. Haa, nyenceka eyo nooshanga yaakucwa eky'amaani. Ka shi ogira ngu abantu kubabaza kugira ngu Ruhanga agira baingi baihayo?

muhuuzi.
Ah, Ruhanga asiimwe. Father, itwe nitukusiimiraho Ruhanga ah, ahabw'eki eki ohikireho, eki waabaire otarikweteekateekyera omu magara gaawe, otarikumanya ngu kiryahikaho. Kwonka Ruhanga nk'oku waagira ngu naakora ebintu omu muringo gwe, ne- nakyo oreebire Ruhanga naakikuhitsyaho kandi nitusiima Ruhanga. Abareebi ba Christ Media TV, tukiri aha na Rev. Canon Alfred Muhoozi, Bishop Elect kandi owa kashatu ow'obureebezi obwa North Angola. Twantwirira okuhendera twareeba orugyendo rwona yaaritugambira. Mbwenu nitwenda kureeba omu myaka ebiri ei amazire ekinoni akoziremu ebintu ebirikureebwa ebi abantu barikwija bakeereebera. Enju egyo oku agigarukiisemu nayo nimugireeba ni nungi munonga. Yaayombeka haha enju y'omubuurizi ni nungi munonga nayo neehaisa Mukama ekitiinisa. Twine n'empenu igana makumi abiri aho mpaho. Titurashangiraho n'emwe. Twine aha empene, faamu, twine empene igana makumi abiri n'okushaaga kandi tukaguzamu ezaakozire enju egi. Tukaguzamu empene makumi abiri. So nooreeba ngu ebintu Ruhanga abimukozeise omu myaka mikye yaabaire amaraho. Mbwenu nitwenda kureeba omu maani maingi Mukama kukukozesa omu myaka ebiri egi ei obeiherize Busabadiikoni bwa Kinoni, waaba Bishopu hati. Mbwenu nk'obureeberezi bwa North Ankole, nk'obu nkushabiire ngu oraabeho, Nooburaganisa ki? Kintu ki okupuromisinga Abakristaayo ab'obureebezi obwa Nooti Ankore oti, Ku baaruga batikunyomera, nimbaraganisa ngu ninyija kukora eki? Iwe omu mutwe gwawe oiniire puraani ki y'obureebezi obwo obwa Nooti Ankore?
Eky'okubanza eki ndikubaraganisa, nyowe nkaanye n'okubakunda. Kandi rukundo neekirayo otakuryarya muntu, otamwibire, tihariho ekirikukira ahari rukundo. Ekyo ekyo ninkimanya ngu niija kubakunda. Kandi eki ndaabe nyine, nyowe nkaanye nkamuhoozi niija kurya nabo nkaanye. Nangwa e- e- e- e- eihanga nirihango, tirikuhika. Haa kwonka nimmanya ngu tindikukweshara eki ntari, eki tinkiine, taita buzaare. Kwonka nimmanya ngu niinyija kurya nabo kandi n'okubakunda. Ekya kabiri, niinyija kuteeraho okubakundisa ekanisa. Ahabw'okuba nyowe omuriinye nimpurira conviction erikugira ngu abantu baaba bari omu kanisa baine rukundo tihaine eki batakutamu. Obu maawe yaatamu obugondo bwa kashara akaba atari murokore. Kwonka akaba aine rukundo y'ekanisa. Yahereza bugondu obwa kashatu twine ente mushanju. Ekyo nikinkonvikitingira kimwe ngu abantu baba baine rukundo nibakora. Mbwenu enamba y'okubanza nagira ati hariho zirya ezitari omu iriisizo ryange. Mbwenu ekinkubashaba nimbashaba ngu baikirize tugarukye omu kanisa. Ninshaba ngu mbakundise ekanisa ntabasaasa. Aa nimbashaba eky'okubanza obureeberezi obu buri aha musingye gw'engiri, engiri tidiini nambwenu eki orikureebera ba haaha hariho obufuki ekanisa nizibura abashobi ahabw'okuba itwe titwine tituri aha musingye gw'ediini, omusingye gw'ediini eki abanyakaturiki ba babeeraine massive omu kushoma church worship na na na high Anglican churches aga agaatandikirwe ediini, abantu n'abakristaayo nibashoma ediini nibashoma n'eki N'ekiragiro. Itwe ku nooya noozayo oba ori omu Mwoyo. Ahabw'okuba Mwoyo ku arikuforooka n'ekanisa nooya ozya entaasa ndi. Mbwenu enamba y'okubanza n'okubuurira engiri ey'okubagarira ekanisa aha mitima. Omuntu akakunda ekanisa aha mutima gwe. Akakorera Ruhanga. Mbwenu tihaine orikubaasa ku... Nyowe niimanya ngu ente ezi Yoweeri yaahaire ti ahabw'okugira nte nyingi. Obunaku obu hariho abantu baingi baine n'ente nyingi ezikukira ezi Yoweeri yaaba aine kwonka batakuzitamu. Mbwenu ekyo abagurusi baitu b'abanyamwoyo, Abakristaayo baitu abombekire obureeberezi obu obu tuhikiremu, obu tutungiremu emirimo, obu tubairemu baasabadiikoni, obu tubairemu abaahure, bukakoresibwa rukundo. Wanu, rukundo niinyenda kugita omu baahure bagyenzi bange. Ngu Ruhanga atuheereze okukundana. Rukundo tugitware tugite omu Bakristaayo baitu bagaruke omu kanisa. Bagaruke omu kanisa yaabo bagikunda aha mutima. No- Noomanya ngu abantu bakaba bataine byokurya kwonka omwa- Omukristaayo akaaza kugyendagyenda n'amate omu kyanzi akanywa amate omu kyanzi kugatwarira omwahura aha eizooba rya Sande. Ekyo kikaza hi? Ka shi hati ka baagizire esente hati haine orikugura kiro itaano z'omuceeri akazeehorezayo? Rukundo y'abantu egyenziremu. Habw'abamwaaki ebintu tibikozirwe nibireebwa, kwonka rukundo y'abantu y'ekanisa egyenzire neetuuka. Mbwenu eky'okubanza, ninza kugarura, ninza kugaruka aha musingi gwa baatataitwe, gwa, gw'abazaire baitu, gwa bakuru baitu, Bishop Muhanguzi akabuurira engiri yaagibyara, yaagibyara, yaagibyara. Bishop naamanya abuurire engiri ey'ebigambo n'ey'ebikorwa kumanya ngu engiri e, e, e, ei abantu baayakiire ekombeka ekanisa akashanga enyonyi erimu amashita, waimukiza enyonyi Ni- nizo projects ezo orikureeba mbwenu tugaruki- twine kugaruka kwijuza enyonyi amashita ekagaruka ekawominga ekanisa ekaza aha mitima y'abantu N- hati tukaba abatumwa buri abantu bakaba nibaheereza ekanisa nibatunda ente hati abantu nibatunda emihako nibatunda amate ga period hati abantu n'abagaiga Nahabwekyo nyine okwikiriza ngu abantu baaba nibakunda baaba baine rukundo y'ekanisa, omuntu yaaba abakunzire naaha esente kandi yaaba ayangire n'obu akuba aine miliyoni takuha na rw'eitaano. Nahabwekyo namba wani n'okubuurira engiri okugarura emitima ekanisa aha mitima y'abantu. Ekyo ni kimwe. Ekya kabiri ninza kwitirira embibo. Bakuru bangye, abazaire bangye babyaire embibo, babyaire embibo hati ninza kwitirira. Ezi projects zoona ezitandikirwe ziine kwitirirwa amaizi zigumeho reero tubone kwongyereraho. Ebyokwongyera biriho kwonka twine kubanza kwitirira ezi mbwenu shi eirwariro ribatsigire baimuka yaashakaara tirikwetenga finishing? Mbwenu shi tiririkwetenga wards? Mbwenu shi tiririkwetenga amaju g'abashaho? Hati okwo n'okwitirira.

Aa Tutumeyo role models abarikubaasa abarikubaasa kuba role models b'abaana n'abaana bo bonka bakeevaluetinga eki barikureeba omu mwahuri waabo. So nyowe na tiimu bagyenzi bangye nituza kuteeraho kwiturira embibo, nituza kuteeraho okuhangutsya obwegyese bwaitu kandi tushomese twine ebigyendererwa for the specific goals, for the specific strategies. for specific people kushomesa omuntu ekyokureberaho twagira eirwaro nitwetenga abo abuturashomese abaana baitu tubashomese nitumanya ngu baryaza omu irwaro aba bariyo nibaza omuri administration department bazeyo abarikuza omu kuraguza kuragura baragure abarikuza omu finance baze omu finance twine institution y'obureberezi twine kuhangutsya egyo banka tukagiha emikono

habaho job creation y'abaana baitu now nituza kwitirira embibo embibo nituzitirira nkai nituzitirira aha irwariro nituzitirira ahari nati national eh, national area ery'emikono erya buremba nati nosankore technical institute eh, nituza kwitirira nituza kwitirira kano ni bible college tugya affiliatinge aha twagiteera ahari Uganda Martyrs Seminary, time will come nitwija kugya affiliatinga hati ahari Mukono University, abaahure baitu barerere kuza Uganda Bible Institute, baze e Kanoni Bible College, batungye awards za Mukono, nituza kugiitirira embibo. Nituza kwiitirira embibo North Ankole Platinum Sacco, tuhangusye tureebe ngu buri busabadiikoni bwine branch, tureebe tureebe ngu a- abaana baitu baatunga emirimo, tureebe ngu twahitsya abantu obuheereza bwaitu. Nyenkya ku turiza kugira Provincial Bank yaitu ebe eine Diocesan Banks eziri kutamu oku nituza kwitirira, nituza kwitirira mbwenu omurimo gwaitu n'okwitirira. Reero okwitirira egyo ni continuation. Kwonka hariho infrastructures eziri kwetengwa kukorwa. Hati nooreeba Tataitwe Bishop oku ya, oku ya demolishingyire akashomero ka Rushenyi Primary, Aha kataho Garmoreka, ekakwatana na Bishop's Gulls, bikakwatana n'enguuto, bikakwatana na Cathedral, bikakwatana na Guest House, hati enju y'omwahure ebaire enju ya Bishop ebaire out fashion. Titwine nju y'omureeberezi. Ofiisi z'omureeberezi tiziriho. E- Ebyo byona ebi turikwija kwongyera n'obu turiyo nitwitirira hati twine eibanja ry'okutaho enju y'omureeberezi. N'obu turaagumiizemu nitwitirira eirwariro nitukora ebyo, twine eibanja rya ofiisi ezi. Mbwenu aha kwiturira purojekiti n'okuzihangutsya, ezo nzito tukazongyera. N'obu ekuba guest house yaitu neenda kwongyerwamu, neenda kwongyerwa buzima, neenda titwine conference halls, orikwenda kukorera obugyenyi bw'abantu bitaano atagiire mu tenti kuza omunda titugiine. Nitwija kukwiturira, nituza kwiturira secondary schools zaitu, government founding schools na private nka Bishop's Girls. Nituza kwiturira embibo zaabo bagyenzi baitu. Titurikuza kukora ebya exceptional. No, nituza kutandikira aha musingi. Paulo akabyara ondiijo naitirira. Ruhanga ku aratuheereza omugisha twayongyeramu. Emirimo tekuhwayo, emirimo tekuhwayo. Manya n'ebyo nabyo byonka twaza kubyongyerera nabyo byonka notangaara noreeba ekishushani kisya. Hati egyo guest house Bishop Muhanguzi akagitsigaho. Hmm. Kwonka hati noreeba eki Bishop namanya akozireho. kyahindura Eliya waashusha eki kyabaga Morekaya kikaba eky'okutangaaza. Hati nayo twataho emikono noosha hati mbaire nintangaara nyowe nkaaba niimanya ngu naitwe twine facility ya guest house kwonka ombureerizi obu naagiiremu so far well nshangireyo storage buildings turaire omu guest house zaabo twena ba Bishop makumi ana boona. Nanye owaana nomwe otakabire bishop kandi otakiri canon. Niwe warairemu.
Barara ahaiguru narara ahansi kwonka twena turaire omu storage baine conference halls. Mm. So noreeba mbwenu twine kuhangusya nokwitirira nokwongyeramu ebisya ebitwine kandi ebyo tinkuza kubikora nyena kandi ninza kubikora na team bagyenzi bangye buri omuntu naza kureeta expertise ye naza kureeta innovations ze naza kureeta eki Ruhanga aramworeki. ninza kukikora na bagyenzi bangye nk'oku Bishop Muhanguzi, nk'oku Bishop Naamanya yaabikozire atwine. Ekirungi bakeemeka Bishop w'okubanza ndi aha, nkandi chairman w'eminyeeto obureebezi bwona. Bishop Naamanya nkandi aha kakiiko ka Mutooraine, nkaba naabaire Sabadiikoni, Ebintu bikozirwe. Enkora nyowe na bagyenzi bangye nitugimanya. Obukodyo nitubimanya. Kwonka mbwenu niho ndikwikiriririza ngu twena tukwatanise nitwija kupushinga nitwongyerera abu bakuru baitu batsigireho. Okay yebare munonga nitusiimira Ruhanga ahabw'ebi ebi orikuteekateeka kukora n'otaakore kandi nitukushabira ngu obikore beitu waaba nokwatanisa na mukyara waawe mama more ahabwaruhanga byona nibiza kubasika kandi nibiza kuhikirira naba ahakozire nabo bakaba batakutekateka ngu nibaija kubikora kwonka naiwe ruhanga naija kubikoresa ekyokubanza yagira ngu naija kubakunda nabaraganisa okubakunda nimumanya ngu ahatari rukundo hariho buri kimwe so ekyo yakibaraganisa nka bishop wakashatu naza kubakunda nkoku abandi babaire nibabakunda oku wabakoreire ekyakabiri yabagambira ebi arikuza kukora ebirimu projects ensya nezi arikuza kugumizamu ensya eine ekitekateko kyokutaho enju ya bishop eyi yagira ngu eri out fashion so nayenda kurugayo nawe akataho enju ensya kandi nitumushabira ngu kibaase okuhikiirira kandi n'okwongyera abantu abarikureeba kandi ningira ngu obashabise.
Eky'okubanza niinyenda kusiima Ruhanga ogundi murungi owaabareeta ahabw'okuba nyine okwikiriza ngu Ruhanga niwe akozire omurimo ogu, Ruhanga niwe atutooraine kandi ei yaaturabize niwe yaaturabizeyo kandi niwe atwihireyo kandi niwe yaatuhitsya aha. nyine amatsiko ngu n'obu obujurizi bwine emyoyo y'abantu ebi burikwombeka, ekyo ninsiima Ruhanga n'okubakoresa. Ekyakabiri, niinyenda kusiima aba Christ, Christ, Christ Media TV, ah, niinyenda kubasiima okuhangutsya obukama bwa Ruhanga, kwongyera aha mikutu endiijo. Ah, Ekyakashatu, niinyenda kusiima abareeberezi baitu. Okututandikira gye obureeberezi bwaitu n'okubasiimira Ruhanga okubahendeza gye emirimo y'obuheereza kandi n'okushaba Ruhanga okubaheereza amagara marungi omu kuhuumura. Ekya kana niinyenda kushaba abantu ba Nosankore boona n'okubashaba ngu eky'okubanza batushabire. Batushabire itwe nitushoboorora oku itwe kuruga kwonka ei turikuza titurikimanya. Kwonka twine amatsiko ngu otwetsire n'omwesigwa n'okuhenda naija kuhendera. Kwonka nitubeeta ngu bataho emikono yaabo. ahu omuntu arikubaasa omu kutushabira, omu kutukwatsa, omu kwemerera naitwe nitureeta ngu twombekye obukama bwaitu, twombekye obukama bwa Ruhanga, twombekye oburemeezi bwaitu, tuhangutsye emirimo y'abaana baitu, Ruhanga ari omuhwezi waitu. Niinyenda kushaba abahwere bagyenzi bangye, niinyenda kubasiima, niinyenda kusiima. Bagyenzi bangye abu naabaire nyetsimbire nabo, ahu eihanga ririkureeba ngu you are very very okay and very friendly, ka abe Kungibwa ou naagenze nawe, ka abe Henry Timugaya nabagyenzi be abatsigaire aha, twena turi omuntu omwe, twena turi omuntu omwe kandi nimbaraganisa ngu nituza kukora, nituza kukora omu mukago, enkora yangye negira ngu tubiteemu omukago. Ebyo eby'ebiragiro tindikubikunda, eby'okuharahaza n'amazima ekiragiro nikyetengyesa, kwonka ninshemererwa ngu twabitamu omukago. Nyowe nambwenu omukago gwa bakama bangye okukunda Bishop Muhanguzi, okukunda Bishop Namanya kundeetere okukora ntakoreire aha kiragiro. Mbwenu ninshaba abahuri bagyenzi bangye ngu tubitemu omukago. Ninshaba babitemu omukago n'abahubuurizi baabo, babitemu omukago n'abahuri ba Ssabadiikoni, Tibitemu omukago nibwo turaayombekye obureeberezi bwaitu. Nimbashaba ngu tukwatanise. Nimbashaba Abakristaayo, nimbeeta ngu mwije aha kwemeka, mwije mureebe eki Yesu akozire. Nimbeeta okwija aha kwemeka kwaitu ebiro makumi abiri na mukaaga okwezi kwa kataano. Mwena nimbeeta ngu mwije mureebe eki Yesu atukoreire. Mbwenu Yesu ka n'ow'okutangaaza! Akikozire eki! Mbwenu mwije, nimbeeta. Kandi ninguma nimbareeba nangwa nimba ndi omu kahoogye kahango kwonka nimbareeba nimbareeba boona haaho obwire bw'ebiro bishatu tinkwijuka ntaraabe nkamureeba nainga shi obwo aba aba media aba aba Kurasi TV aba aba West abariba bariho boona tibaribikwata mbwenu mwije tusiime Ruhanga nitusiima Ruhanga n'okututabaarira nk'obureebezi bwaitu aha mureebezi wa kashatu okureeba ngu obureebezi bwaitu bukiriho nimpendera nimbeendeza Ruhanga ngu abatware gye. Ninshabira Ruhanga ngu naanye n'omukazi wangye ngu Ruhanga atuhe amaani, atuhe amaani, atwebembere, atubaase, atukozese kandi niimanya ngu niwe atwetsire n'okukora naija kukora ebi araakunda. Mwebare, mwebare munonga, turyashemererwa twabareeba ebiro makumi abiri na bitaano nangwa abaine abaakufunza, abaine ah'okuraara aha banywani baabo. Ekyakaba kirungi ni abiri na bitaano okutarama ahabw'okuba eizooba eryaitu n'ery'ebiro abiri na bitaano. Zaakwaya ze eziriba zitooraine okweshongora n'ebiro abiri na bitaano. Sipiiki ezi eziriba nizihaabwa n'ebiro abiri na bitaano nyekiro. Eizooba ry'ebiro abiri na mukaaga tihariho eizooba ry'omuntu, tihariho sipiiki y'omuntu. Aa, mbwenu nimbeeta ngu ebiro makumi abiri na bitaano nibyo byaitu, emikoro ey'omu mwabazyo niyo yaitu, ekitaramo nikyo kyaitu, ebiconco nibyo byaitu, aha izooba ery'ebiro abiri na bitaano, kwayaazi abiri na bitaano. Kwonka izooba rirya n'erya porovensi, n'erya kibishopu, n'ery'omugyenyi mukuru, mbwenu itwe nituba tutaineyo mugisha ogwo. Nahabwekyo nimbeeta turyashemererwa ku muraija, turyashemererwa, turyasiima Ruhanga. Kare ka tushaabe.

Reeba ari ab'omurimo gw'abazaire baitu obu baayecwijura, bakashenga Ruhanga ohuriire. Reeba ari Ruhanga. Reeba ari omurimo ogu bakoreire aha transition y'omureeberezi wa kashatu omu busingye. Reeba ari Ruhanga. Reeba ari okutabaarira abareeberezi baitu, ah, Bishop Emeritus John Muhanguzi, Bishop Steven Namanya owa Tabaruka na Lydia yebare mbwenu mukama naitwe abotoraine mukama abataine maani otuhereze amaani mukama waitu omurungi nitushabira obureberezi obu ngu oyongere okutukorera omurimo gwembabazi nitushabira abaana baitu nitushabira eihanga ryaitu nitushabira omwebembezi waitu weihanga eri nitushabira gavumenti egi mukama eyatutereireho omugisha ogu, ogu omugisha tigwakubaireho ku oraba wabuzireyo kushoma okabura kushoma mbwenu okushoma oku nokwa gavumenti egi eya nrm eya liberalizingire okushoma ekakushuumya kukahanantuka ahu kwabaire kuhanami. abantu boona bakatunga omugisha. Yebare Ruhanga. Tukusiimira Purezidenti Museveni omurimo gw'omu kozeise na gavumenti ye n'amahe gaagiire omu kishaka gakooga amagara gaabo. Yebare Ruhanga. Mbwenu Taata omurungi omwesigwa byona twabikutsigira ori Ruhanga oturinde okufa n'okuhemuka okuhikiirwa n'okushaasha. Otuhitsye aha izooba turireebese amaisho gaitu. Otukorere eby'embabazi ebi tutarikubaasa kwekorera, oturinde okufa n'okuhemuka okuhikiirwa n'okushaasha kw'omubiri, otukorere byona eiziina ryawe rihimbisibwe ritiinwe, nyowe Yesu Kristo Mukama waitu. Kandi obusingye bwa Ruhanga oburengye okwetegyereza kw'omuntu weena, burinde emitima yaitu n'obwengye bwaitu, tugume nitumanya Ruhanga, nitukunda n'Omwana we Yesu Kristo. N'omugisha gwawe Tataitu otuura omu iguru, n'Omwana Omucunguzi w'ensi, n'Omwoyo kwera okuhuumuza, gube ahari imwe, gugyende naiwe shera na mugyenzi waawe, gube ahari Christ Media, Directors, Omugisha gwawe gube omu ihanga ryaitu, gume aha kanisa yaawe yoona, guturinde byona, gutukorere eby'embabazi kutaturigweho kuruga hati n'okuhitsya ebiro byona. Amiina.